Filipi a ngan pali relnak hleithum ahcun Paul nih ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin zei thil paoh ka tuah khawh ko hei. Ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin zei thil paoh ka tuah khawh ko hei, tiah a ti. Hika zawn i zei thil paoh timi te kha zeidah a si, zeidah a chim duhnak si timi te caan tawite chung hun i ruahṭi ta hna usih ti ka duh. Hi zawn ahhin zumtu tampi kan tlau tawn. Mi tampi nih Jesuh Khrih ngaih le Jesuh Khrih Duhnak tuah hi vawlei cung i kan duhmi paohpaoh ngeih khawhnak le hmuh khawhnak tawhfung ah kan ruah sual tawn. Jesuh Khrih ka ngeih hnu cu le Jesuh Khrih duhning tein ka nun paohpaoh ahcun ka duhmi paoh ka pek ko lai. inn zong a ka pek ko lai, phaisa zong a ka pek ko lai, mawtaw zong a ka pek ko lai, iPhone zong a ka pek ko lai, zei paoh a ka pek ko lai tiah kan ruah tawn. I Jesuh Khrih ngaih le Jesuh Khrih duhnak tuah kha vawlei cung thil kan duhmi paohpaoh, vawlei thluachuah kan duhmi paohpaoh, Innka onnak tawhfung, innka onnak tawhfung ah a ruat sualmi tampi kan um. Cucu zumtu sawsawh lawng hmanh si loin kan vawlei cung i thawngṭha chim minthang tampi lak zong ah ah Jesuh duhnak na tuah i Jesuh hnu na zulh i a ca a zumh awk tlak te na nun ahcun na zaw bal lai lo. Cun vawlei thluachuah zong na hmuh ko lai. Zeipaoh an pek dih lai. Pathian nih a fale hna hi sifak in umter a kan duh lo. Pathian nih a fale hna hi zawtnak, sunghnak, zutlaknak tonter a kan siang lo tiah vawlei thluachuah he aa pehmi thawngṭha vawlei rumnak cherhchan in ah biakamnak a tuahmi thawngṭha chimtu kan vawlei ah tampi an um. Cu hna aw an ruangah cun tlau sual fawi te. Cu hna aw an ruangah cun tlau sual a fawi te ti hi tuzan ah chim ka duhmi si. A si ahcun Paul nih Filipi a ngan pali a hmeh hlei thum i ṭhawnnak a ka petu Jesuh Khrih thawngin zei thil paoh ka tuah khawh dih ko ee, tiah a timi hi a sullam zeidah a si? Zei thil paoh timi hi zeidah a sullam si? A chim duhnak zeidah a si? Cu vawleicung suingun chawva sung zutlaknak um lonak hmun, kan duhmi popoh ngaih khawhnak hmun, vawlei thluachuah phun kim, phun, phun tling, phun kip, co khawhnak phun cu si maw? Zeidah a chim duhnak si ti kha chikkhat te Baibal ah hun zoh ta hna hmanh u si. Si e, a pakhatnak ah Filipi uh, cauk hi Paul nih Rom thonginn chungin a ṭialmi a si i Filipi cakuat a rak ṭial lio ah hin nuam ngai le duhtling ngai in ah a rak um lio a si hrimhrim lo. Harsa taktak in cikcin he thonginn cung i thinphannak ṭihnak lak i a rak um lio caan ah a ṭialmi a si. A pahnihnak ah Filipi a ngan pali relnak pahra hlekhat hleihnih kan rel ahcun Paul nih Jesuh Khrih a zumh ruang i a harsatnak vialte kha pakhat hnu pakhat in a chim. Pakhat hnu pakhat in chimthluak. Lamkaltu kan zoh tik zongah khan Paul nih Jesuh Khrih a zulh ruang i a harsatnak tampi a chim. Korin cakuat kan zoh tik zongah Paul nih Jesuh Khrih a zulh ruang le Jesuh Khrih duhnak a tuah ruangah harnak a tonmi kha rel cawk lo bak chim. Kha vialte ka chim ahcun caan a rauh lai caah a tawinak in Filipi cung i a chimmi ah ka kal lai. Filipi a ngan pali relnak hleihnih ahcun hitihin ti: rawl ei awk, tidin awk, feneih hnipuan, ngei lo harsa ngai i um zong kha ka thiam i, a ti. Rum ngai le ka herhmi duhtling ngai i um zong kha ka thiam ko ee, tiah a ti. Cucaah cun Filipi a ngan pali a hme hlei thum hi Paul nih zeithil paoh ka tuah khawh ko ee, ṭhawnnak a ka petu Jesuh Khrih thawngin zeithil paoh ka tuah khawh ko ee, tiah a timi kha vawlei rumnak kong a chimmi si hrimhrim lo. Vawlei thluachuah kong a chimmi a si hrimhrim lo. Jesuh Khrih ka ngaih cang hnuah cun Jesuh Khrih rianṭuantu ka si cang hnuah cun zei bantuk dirhmun chia cem, sungzatlaknak fak cem, vawleicung i sifah harsatnak lakah a fak cemmi dirhmun ka phanh zongah khin amen ka ti khawh ko ee. kaa lawm ko ṭhiamṭhiam ko ee, a tinak tu khi si. Jesuh Khrih caah zei harnak paoh in aa readinak kong tu khi a si lehlam. Jesuh Khrih uh, thawngṭha a chim khawh nakhnga ding caah zei bantuk buainak, zei bantuk fahnak paoh kam lo bak in ton ding le hmachon ding aa re dinak a chim duhnak tu khi si. Cucu zei thil paoh ṭhawnnak a ka petu Jesuh Khrih thawngin ka tuah khawh dih ko e tiah a chimmi a sullam cu si. Paul hi a rak hrin ṭhan hlan ah hin mirum a rak si. Mifim a rak si. Cathiam a rak si i Dirhmun sangpi a tlaimi minthang zong a rak si. Jerusalem khualipi i aa chawh ning le a umtu ning kan vun fian khawhnak hnga ding caah Steven an rak tlaih lio ah khan zumtu Steven, Khrihfa upa ṭha, Khrih zultu ṭha Steven an rak tlaih lio ah khan Paul he aa rak i zulmi minung pawl kha mi zeidah an si tiah cun Jerusalem khualipi i nawlngeitu bawi palik an tling cu an tling dih. Nawlngeitu sang biaknak lei in siseh, uknak lei in siseh, Nawlngeitu sangsang hna he bawi hna he a rak tlongleng ṭimi aa rak i zulmi pa a si. Nihin in kan chim ahcun bawi he a theimi MLA te hna, uktu, hruaitu, MP te hna he aa zuldawimi, a ṭhuṭimi minung cu misasawh an si lo. Misasawh an si lo. Zapi nih khuate pa nih rak ra i MP, MP, MLA pawl hi va ṭhuṭi va toti ngah lo. Dirhmun sang lawng kha dirhmun sang minung pawl hi ṭhuṭi toti khawh si. Paul cu dirhmun sang pa a rak si ve caah cu bantuk Jerusalem khualipi i nawl ngeitu hna he an rak i chok i Steven tiang an rak tlaih. Steven tlaih lio i biatak tein lung in rak cheptu hna, rak thattu minung hna pawl i an angkileng tiang rak putpiaktu pa a si. An dawtmi, an bochanmi pa a rak si. Anmah Judah miphun ṭhithruainak ah a sang cemi Sanhedrin timi phu tiang a rak i telmi pa a si. Cu tluk i dirhmun sang Jerusalem khupi, Pathian khupi thiang timi hmanh ah milang pa, milar pa, Bawi le nawlngeitu hna he aa zul phanmi pa pawl cu Jesuh Khrih khamhnak a vun co tikah khuate ah vak. Khuate ah vak. Inn ṭha umnak a ngei lo. Amah tein deuthlam, puanzar thlam te aa sak i a zuar i cu timpak cun aa cum. Ei awk ngei loin caan tampi ka um e, a ti. Ihnak ngei loin caan tampi ka um e, ti. Cutluk i dirhmun chia bak ahcun a tla. Asiahcun Jesuh Khrih a zumh ruang le Jesuh Khrih nawl a ngaih ruang, Jesuh Khrih duhnak a tuah ruangah Paul hi taksa in a ṭhang maw, a rum maw, a sang deuh maw, cawisan a tong maw ti cun tong hniamnam hlah. A ṭum chuk lehlam, a zawr lehlam. Harnak tampi tong, huatu tam tuk ngei. Sifah taksa sifahnak tiang ngei. Phaisa zong zeihmanh nei lo. Cutluk dirmun ahcun Paul dirmun a rak tla. Jesuh Khrih duhnak a tuah lo maw ti cun tuah e. Jesuh Khrih ngei lo maw ti cun ngei ee. Jesuh Khrih a ngei. Jesuh Khrih duhnak a tuah nain Paul cu dirhmun sangpi in dirhmun niam te a tla. Asinain Paul nih a timi cu Jesuh Khrih ka Bawipa a ka dawt tuk ruang i van sunparnak vialte kaltak in vawlei a rak ṭum i a ka khamhtu pa hell tla ding misual vialte lakah misual cem keimah pa khamhnak a ka pe i zungzal nunnak a ka petu Jesuh Khrih ca i rian ka ṭuan khawhnak ding a si ahcun cu Jesuh Khrih khamhnak thawngṭhabia ka phuan khawhnak ding si ahcun sifah ka ngamh harsat ka ngamh zawt ka ngamh rawl ei loin ka um ka ngamh Thongtla ka ngamh, zei bantuk dirhmun phanh zong kha ka ngamh, zei paohpaoh kha cu a kan dawtu Jesuh Khrih caah cun ka tuah khawh dih ee, ka tuah ngam dih ee ti khi a chimmi si. Cucaah cun hawile hna tuzaan ah tawite thazaang pek nan duhmi hna cu Jesuh Khrih ah na ngeih hnuah hin Thlacam ah na fel ko zongah, a rian ah na fel ko zongah, naa pek ko zongah taksa in ka herhmi paohpaoh, ka duhmi paohpaoh, ka halmi paohpaoh hi ka hmuh dih lai i sunghnak, zatlaknak zeihmanh ka tong bal lai lo ti kha na thinlung ah um hlah seh. Jesuh Khrih ngaih le Jesuh Khrih duhnak tuah hi vawlei thluachuah innka honnak tawh ngaih a si lo. aa sai lo ti kha chim ka duhmi a si. Zeiruangah a sai lo ti cun vawlei thluachuah, vawlei thil, ah vawlei mi hna nih an buaipimi thil pawl tam tuk an buaipi sual lai i hi vialte ruangah hin keimah nih ka fialmi hna khamhnak thawng ṭhabi chimrian an kaltak sual lai. An daithlang sual lai, nuam tuk in an um sual lai. vawlei ah an i nuam tuk lai van cu an ngai ti sual lai lo ti hi kan Pathian nih hin a kan phang ve tawn to kho cucaah cun zumtu hna vawlei ah zawt bawipa nih a kan sian sung a kan sian zotlak a kan sian sifa a kan sian harsat a kan sian zeizong vialte tuar in a kan sian dih mah belte a kan sian lomi cu Jesuh Khrih Dawtnak, Jesuh Khrih khamhnak thawngṭha chim loin vawlei nuamhnak, vawlei lawmhnak le vawlei thilri i tlau sual tu kha a kan sianh lomi a si. A dang paohpaoh cu kan sianh dih. Cucaah cun kan tlaunak ding cha in cun amah hnu kan zulh ti lonak ding cha in cun kan zawt, kan fah, kan sungh, kan zatlak hmanh hi kan Pathian nih hin a kan duh deuh khawh ti Jesuh min chim ka duhmi si. Kan fel ko zongah, Khrih kan neih ko zongah, Khrih duhnak kan tuah ko zongah, vawlei nih a chuahpimi harnak vialte ton khawh ṭhiamṭhiam a si ko. Cu bantuk harnak lak zongah cun, Jesuh Khrih caah zei paoh ka in khawh. Zeipaoh ka tuar khawh. Ka tuar ngam. Zeipaoh ka tuah khawh tiah Paul bantukin a ti ngamtu zumtu si hi a biapi takmi si. A donghnak ah Job nih a tonmi harnak vialte kha Job cauk chungah kan rel i mi tampi nih cun Job nih A tuarmi harnak vialte aa ṭialnak Job cauk nih hin ee an ti. Harnak kan ton caan ahhin kan Pathian hi khuika ah dah a um timi a kan cawnpiak rua tiah an ruah ee. Kha tluk a harsat lio, a sivangh lio ah khan Pathian aw pakhat man Job nih a thei lo. Pathian nih a zaamtak, Pathian nih a kaltak. Kha lio ah khan Pathian khika dah a um? Pathian salpa Job caah khan khika ah dah Pathian a tlau, khika ah dah Pathian a loh ti kha mi tampi nih an ruahning a si tawn. Mitang, mi tampi nih Job cauk an hrilhfiah ning a si tawn. Asinain Job cauk nih a kan cawnpiakmi taktak cu zoom tu ṭha, zoom tu fel, Pathian aa tlaih bak i Pathian duhnak a tuah bakmi zumtu Job bantuk a simi minung hna nih harnak an ton tikah buainak an ton tikah kan Pathian nih a halmi cu Job lungthin kha khuika ah dah a um ti tu kha si. Amah kan Pathian nih cun a kan umpi peng ko. Zei bantuk harnak chung zongah a kan zam tak lo, a kan umpi peng ko. Asinain voi tampi a aw dai tawn. A aw a daih cu zeiruang ah dah si tiah cun ka aw a theih lo caan le keimah nih ka umpi ko timi a mit in a hmuh lo caan, a kut in a tongh lo caan ahhin a thinlung hi keimah sinin a zaang sual maw? Aa ṭhial sual maw? Ka aw a theih lo caan, lamhlat i ka um tak caan ahhin hi ka fapa, hi ka fanu hi a thinlung khika ah dah um? ti kha kan Pathian nih a kan hnehngatmi cu a si. Hmuh a duhmi cu a si. Cucaah cun harnak cu zumtu ṭha zong nih ton khawh a si ko. Sunghnak, zotlaknak, zawtnak, fahnak zumtu ṭha zong nih ton khawh a si ko. Mah belte zumtu ṭha taktak kan i dannak cu harnak zei Tukfak chung i kan um lio caan, a thuk bikmi muihnak hawrkuang chung kan tlak lio caan zongah khan Pathian nih a ka kaltak lo, Pathian nih a ka um peng ko, a ka umpi peng ko tiah Pathian bak i tlau lo tein a thinlung a benh bak in a benhmi zumtu kha zumtu ṭha taktak cu kan si. Cu bantuk harnak lak zong i Paul bantuk le Job bantukin a zumhnak a benh bak in Pathian sin i a benhmi minung cu Salm caṭialtu pa nih tette a khanmi ka uar tuk. A thuk bikmi muihnak horkuang chungin kal hmanh ning law, Bawipa, zeihmanh ka ṭih lai lo, zeicahtiah nangmah nih na ka umpi ko, ti a si. Cutu cu kan ṭhawnnak a si. Harnak ton bal lo hi kan ṭhawnnak si lo. Zawt bal lo hi kan ṭhawnnak si lo. kan ṭhawnnak cu Bawipa umpinak hi si. Bawipa ah zei bantuk dirham in kan um lio caan zong i a zumhnak a benh pengmi, a lungthin a benh pengmi si hi zumtu ṭha, zumtu caah sunglawi bikmi thluachuah a si.